मिथिलाक परिचय के दोसर पेशकश मिथिला एक संपूर्ण इतिहास चौहद्दी आ शासन मिथिला की थिक मिथिला तो कोनो देश नहीं थिक कोनो राज्य नहीं थिक कोनो प्रमंडल नहीं थिक कोनो जिलो नहीं थिक तखन की थिक मिथिला हमसभ कहैत छी जे जतय मैथिली भाषी रहैत छथि से थिक मिथिला जकर नाम राजा मिथिक नाम पर पड़ल रहै से थिक मिथिला जतय जनक सीता रहैत छथि से थिक मिथिला जकर प्रथम ऐतिहासिक नरेश नानीदेव छलाह से थिक मिथिला जकर दुलारू कवि विद्यापति छथि से थिक मिथिला पूर्वमे कौशिकीसँ लय कऽ पश्चिममे सालग्रामी पर्यन्त आओर दक्षिण गंगा प्रवाहसँ लय कऽ उत्तरमे हिमालयक वन पर्यन्त छियानबे कोस लम्बा आ चौसठ कोस चौड़ा मिथिला देश अछि एहि क्षेत्र इतिहासमे मिथिला विदेह तीरभुक्ति एवं तिरुतक नामसँ प्रसिद्ध भेल यजुर्वेदके शतपथ ब्राह्मणक अनुसार जखन विदेह माठव अपन पुरोहित गौतम संग अग्निक अनुसरण करैत सरस्वतीक नदीक तीरसँ सदानीराक नदीक तीर तक पहुँच सदानीराके पार केला तखनेसँ सदानीराक पारवला देश विदेह कहबय लागल सदा नीरा अर्थात गंडकी विदेह आ कोसलक बीच सीमा रेखा बनाओल गेल नदीक बाहुल्यक कारणे संभव जे एहि क्षेत्र के तीरभुक्ति सेहो कहल गेल अछि आ एकटा कथनक अनुसार ई देश इक्ष्वाकु तनय निमि महाराजक पुत्र मिथि महाराजसँ बसाओल गेल तैँ एकर नाम मिथिला पड़ल प्राचीन मिथिलामे आधुनिक दरभंगा मधुबनी मुजफ्फरपुर मोतिहारी सहरसा दरद गण्डकी देश पूर्णिया बेगूसराय कटिहार बिहपुर एवं नेपालक दक्षिणी भाग सम्मिलित रहै अति प्राचीन कालमे वैशाली सेहो विदेह राजक अन्तर्गत छल

सबसँ पूर्व मिथिलामे सूर्यवंशी राजा निमि छलाह उक्त महाराज विदेह छलाह निमिक पुत्र मिथि भेला आ हिनके वंशावलीके विदेह आ जनक सेहो कहल जाइत अछि हिनके वंशमे शीरध्वज भेला जिनके अयोनिजा कन्या जानकी रहथि उक्त जनक वंशक राज्य समाप्त भेला पर बहुत दिन धरि बौद्ध राजा सभक अधिकारमे ई देश छल तत्पश्चात हिन्दूक राज्यक पुनः स्थापना भेल जाहिमे महाराज विक्रमादित्यक पश्चात कर्णाट वंशक अतः शासन भेल जाहिमे नानीदेव मल्लदेव हरिसिंहदेव सनसन राजा भेला ओहि पश्चात ओइनवार वंशके शासन भेल जाहिमे कामेश्वर ठाकुर भोगेश्वर ठाकुर भवसिंह देव आ राजा शिव सिंह देव संग संग राजा भेला ई वंश 1526 ईस तक रहल भवसिंह देव के समय में विद्वान गोनू झा भेल रहथि अहिक पश्चात खंडवाल वंश के शासन भेल दरभंगा महाराज खंडवाल वंश के शासक छलाह जकर संस्थापक महेश ठाकुर छला महेश ठाकुर के समय में मिथिला के राजधानी वर्तमान मधुबनी जिला के भौर ग्राम में छल जे मधुबनी से करीब 10 मील पूर्व लोहर चीनी मिल के पास छल एहि शासन में गोपाल ठाकुर परमानंद ठाकुर सनसन राजा भेला एहि शासन अंतिम सदी में महाराजा महेश्वर सिंह लक्ष्मेश्वर सिंह रामेश्वर सिंह आ कामेश्वर सिंह के शासन रहल महाराजा रामेश्वर सिंह के ब्रिटिश सरकार के ओर से महाराजा धिराज के उपाधि देल गेल रहन महाराजा कामेश्वर सिंह के समय में भारत स्वतंत्र भेल रहे भारत और नेपाल के संबंध बहुत प्राचीन काल से अछि कहल जाइत अछि जे हाल तक पूरब में दार्जिलिंग दक्षिण में नैनीताल आ पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल आ बासहर राजशाही नेपाले के अधीन रहे सुगौलिक संधि के पश्चात नेपाल अपन नियंत्रणक भूभाग के लगभग एक तिहाई हिस्सा गंवा देलक परंतु नेपाल के सन 1816 आ अठारह ईस्वी में तराई भूमि के बहुत पैघ हिस्सा पुनः लौटायल गेल आजादी के अतेको साल बाद नेपाल आ भारत के सीमा कतेको स्थान पर विवादित अछि महान धरती मिथिला के कतेको लोक विश्व के विभिन्न स्थान आ विभिन्न क्षेत्र में अपन परचम लहरा रहल छथि जाहि धरती से याज्ञवल्क कपिल मंडन वाचस्पति विद्यापति गोनू झा आ मैत्रेयी सन सन विद्वान विदुषी भेल रहथि ताहि धरती के ठीके हमसब पूजनीय मानै छियनि आ ई धरती ठीके अपना आप में पूजनीय अछि हमसब आशा करैत छी